Dan il-programm huwa adattat għal kull età.
Dan il-programm se jitwassal lilkom biex xewqat tajba ta' Emburg, Coleman's, Le Naturelle, All Italia, Valio,

Nilqakom għal programm ieħor What's Cooking Miegħi għal 25 minuta programm ieħor, programm ieħor b'ħafna iktar idejat u riċetti tajbin. Jien hawnhekk għandi t-tuffieħ għall-ewwel riċetta. Illum għandna riċetta ħelwa u għandna riċetta savory, waħda bit-tiġieġ u waħda oħra bit-tuffieħ. Dawk l-aħħar ġimagħtejn tiftakar dik il-kobla u dak l-ikel kollu li għamilna bit-tuffieħ. Illum riċetta oħra bit-tufigħ u bl-apple sauce. Mela, bħala main ħa nkunu qegħdin nagħmlu a type of tipo ta' caprese chicken breast. Għandna chicken breast imsajrin ġot-taġen, ħa nżidu ftit tadam, salami, mozzarella, u mbagħad nispiċċawh fil-forn b'dak il-mozzarella tinħall. U mbagħad sa nagħmlu gravy b'dawk il-juices li ħarġu u nservu hawnhekk b'naqra broccoli bil-parmigiano u ftit rucola salad. L-ewwel riċetta. U t-tieni riċetta iddiżerta sa nagħmlu is-cinnamon rolls. Cinnamon rolls bit-tuffieħ, apple sauce, buttir, għandna l-brown sugar, u mbagħad sa nagħmlu a maple cream cheese frosting għal fil-wiċċ. Dik hija r-riċetta li sa nibda biha llum. Mela ħa nibdew id-dough, l-għaġina ta' dawk is-cinnamon rolls. Mela jien hawnhekk għandi bżonn il-food mixer u għandi, skużawni, għandi il- Id-dough hook. Mela, kif sa nibdew? Għandna bżonn 500 gramma dqiq, dqiq plain, dak sejr hawnhekk, u magħha ħa nżid dawn ingredjenti. Għandna bżonn 50 gramma zokkor kosta, għandi 60 gramma butir imdewweb u għandi wkoll bajda, bajda waħda. U dik sejra hemmhekk. Issa li se nagħmlu għan nżidu ftit melħ ukoll. Sa importanti li nħadmuha sew xi 10 minuti bil-magna jew inkella blidejn. Il-kneading huwa tant importanti. Issa qabel inkom nidilkom x'għamil ta' hawnhekk. Hawnhekk kelli 180 ml ilma fietel whole milk um, warmed up sħun. U tfajt żewġ kuċċarini Yeast, ħmira niexfa, ukoll kuċċarina zokkor. U li għamilt ħallejthom għal għaxar minuti biex jibdew jiffroffjaw jiġu naqra iktar foamy. U di t-taħlita issa li għadha sħun ħa nitfagħha hawnhekk ġol-magna. Issa li rridu nagħmlu, m'għandniex bżonn inżidulha iktar ingredjenti, hemm biżżejjed ħalib biex di dough issir sew mhux sa nżidu ilma jew xi ħaġa. U kull ma nagħmlu inħawduha flimkien fil-bidu slow, fuq slow speed u mbagħad kneading bil-magna stess, forsi din m'għandix għalfejn inmissha b'idejja, sakemm dik iddur, ok, ħa nkompli hawnhekk it-tiġieġ għar-riċetta. Mela jiena hawnhekk qed insaħħan it-taġen, qaltilkom li għandna bżonn iż-żdiri tat-tiġieġ. Jien hawnhekk għandi żewġ jew tliet żdiri tat-tiġieġ, ir-riċett hija għal tnejn imma kelli waħda żejda ġol-borża meta ġabuli l-ingredjenti u għad ħa nuża wkoll. Hawnhekk għandi t-taġen, Tfajt żejt u ftit zkuk ta' rosemary biex nagħmlu naqra infusion. Ukoll hawnhekk kelli naqra tewm. Ħa nieħu naqra tewm minn hawnhekk. Bil-qoxra b'kollox u kull ma ħa nagħmel, ġot-taġen nitfa' żdierri tat-tiġieġ u nibda nissiljhom fuq żewġ naħat. Ħa nkompli d-dough inħalliha tistrieħ. Nerġa' niġu lura, waħda minn l-għaġina lesta u t-tiġieġ lest għat-tieni riċetta. Mela jien kif rajtuni, bdejt insajr it-tiġieġ li rrid nagħmel, nissiljah fuq żewġ naħat u ntuh ftit iktar kulur minn hekk ara. Nissiljah biss, sa nħallih għaddej bil-mod sakemm jien inkompli dawk is-cinnamon rolls. Mela jien hawnhekk għandi l-għaġina waħda lesta ovvjament, din ħallejtha għal xi siegħa biex tiġi doppju bħala size, importanti li nħalluha biżżejjed. Bħalissa t-temp mhuwiex daqshekk sħun mhux bħas-sajf u għandha bżonn forsi iktar ħin. Importanti li tiġi soft u smooth u spongy. Mela jiena hawnhekk ksejtha bil-cling film tistgħu tużaw biċċa wkoll xi xi xugaman jew xi ħaġa hekk. Mela għal din ir-riċetta għandna bżonn erba' tuffiħiet li jiena hawnhekk sajjart qabel bdejna ġo taġin, m'hemmx għalfejn titfa' z-zokkor, jiena għamilt ftit butir. U għandi wkoll il-apple sauce, pecans u ħa nagħmlu naqra butir bil-brown sugar u bis-cinnamon hawnhekk. Jiena hawnhekk għandi 75 gramma, Butiri mdewweb. Issa magħha ħa nżid qisu tliet kuċċarini cinnamon, kunu abbundanti bih dan, u ħa nżid ukoll erba' imgħaref brown sugar. Erba' imgħaref hawn ġew. Dak hu erba' mgħarf. More or less. Ħa nħawdu dawn flimkien. U dan se jkun il-paste li se nużaw meta nagħmlu is-cinnamon rolls. Mmm x'riħa tfuħ. Ok, mela ħa nibdew. Ftit qiegħ fuq il-mejda, ħa nneħħi l-arloġġ. Ħanaqbdu din l-għaġina. Sa importanti inneħħula dik l-arja bl-Ingliż ngħidu knock out the air u naqbduha u nafġuha ftit hekk ara. Okay? Tajjeb, dan m'għandniex bżonnu. Kan iċċekkja hawnhekk it-tiġieġ għax qed inxomm ir-rosemary hekk wara. Naqra iktar. Naqra iktar hawnhekk ukoll. Issa ħa niftħuha u ħa nibnuha qisha Swiss roll. Fil-verità tant kemm hi ratba ma tantx għandek bżonn l-enbuba. Imma ovvjament jien għandi l-enbuba hawnhekk u ħa niftħu rectangle. Ara kemm hi soft u smooth dil-għaġina. Mal nirreleasjawha, important li ma teħilx mal-mejda. Tajjeb, issa minn dawn noħorġu jissu 10 jew 12. Mela ħanaqbdu din it-taħlita u dit taħlita nifirxu hawnhekk fuq l-aġina. Issa jiena hawnhekk għandi l-palette knife apposta. Issa, nistgħu nagħmlu żewġ affarijiet issa. Jew naqbdu l-apple sauce u nħalltuh hawnhekk ma' din it-taħlita, jew inkella kif se nagħmel jien ukoll, so nistgħu nagħmlu żewġ affarijiet. Jew kif qed nagħmel issa, dik iz-zokkor, butir u cinnamon, hekk, U għal iktar togħma ħa nżid l-apple sauce. Dawn kollha jgħinu biex din riċetta verament tiġi tajba. Ħak imur hawnhekk u nifirxu hawnhekk Dak l-apple sauce mimli togħmiet fuq il-butir. Issa il-pecans. Nkissirhom ftit. Naqra iktar inħallu ftit għal decoration. U l-aħħar ħaġa, dak it-tuffieħ. Jista' jkun Steve għandi bżonn minuta oħra għax ħarabli l-ħin illum. Issa li rridu nagħmlu, nifirxu t-tuffieħ sew u nirromblaw. Once li nirrombla, okay, ħanaqtagħhom f'xi 10 jew 12 il-biċċa roti u nagħmilhom hawnhekk fuq il-baking tray u dawk sa nobroxhom bil-butir imdewweb u nħallihom jitilgħu għal xi nofs siegħa oħra. Ħa nkompli hawnhekk u nurikom il-proċess meta niġu lura. Mela jien hawnhekk għandi t-tiġieġ lest issiljajtu fuq żewġ naħat, naturalment kull ma rridu nagħmlu hekk ara qegħdin naraw it-tiġieġ żewġ naħat ftit kulur. Issa li se nagħmel hu hekk, nixtieq noħorġu minn ġot-taġen. Għax sa nkomplu nsajru. Imma li rrid nagħmel, għandi dik is-sinna tew li tfajt qabel irrid naqlagħha minn ġod taġen. Anki ir-rosemary għax dawk diġà għamlu l-infusions tagħhom. Mela ħankomplu. Issa, dawn huma is-cinnamon rolls qegħdin tarawhom, Dawn issa sa nħalluhom f'post sħun biex jitilgħu. Qegħdin tarawhom hemmhekk ħa nagħmlu hekk ara. Dawn ħa nitfahom ġo post sħun. Is-studio huwa naqra kiesa ħillum, so jien għandi l-forn mixgħul temperatura baxxa ħafna fuq xi 25 ehm, u dak sa nħallhom jitilgħu ehm, għal xi nof sija. Ehm, u mbagħad ġol-forn 200 degrees Celsius għal xi 30 minutes. Mela ħankomplu it-tieni riċett issa, ħanamlu tip ta' caprese salad Hemm bil-pesto, mozzarella, is-salami b'differenza u għandna t-tadam. Ħa nġibu ftit tadam minn hawnhekk. Forsi għandna bżonn waħda jew tnejn. Mela, x'sa nagħmlu? Għandna dak it-tiġieġ hemmhekk li jien sa nġib hawnhekk quddiemna. Nagħmlu dawn hawn. Ħa naqbdu ftit pesto. U ftit pesto sejjer fuq iż-żdieri ta' diġ. Ħa nagħmilhom hekk ħalli tistgħu tarawhom tajjeb. Mela, il-pesto sejjer fuq it-tiġiġa. Nfakkarkom li t-tiġiġa miex imsajra, is-siljata, fuq li din għandha bżonn minn l-inqas xi 6-7 minuti oħra ġol forn. Għandi s-salami, issa s-salami spicy staqsejthom illum, ma nafx x'tawni hawnhekk fil-verità. Kulma naf li huwa kbir ħafna, jien rid dak it-twil iċ-ċeriżu, ma jimpurtax. Mela dan sejjer hekk u kuma ħa nagħmel ħa naqta' is-salami u ħa naqbad is-salami u npoġġi hawnhekk fuq it-tiġieġ. U ħankunu qegħdin nibnu tip ta' layers ta' tomit, mela s-silami jsejr hawnhekk fuq it-tiġieġ. Li sa nagħmlet inkebbu fin-nofs. Tajjeb, nagħmlu oħra. One. Issa, il-komplement sa nkunu din inżidu Il-mozzarella u t-tadam u hekk inġibu il-kelma il-caprese. Sa kieku kelli l-ħaba wkoll inżidu naqra ħaba. Mela jiena hawnhekk għandi dak it-tadam. Ħanniħilu l-wiċċ. Issa li se nagħmel huwa sempliċi slices tat-tadam. Tajjeb, u għandna l-mozzarella. Hawnhekk għandi l-mozzarella, diġà neħejtilha l-ilma. Tajjeb ħafna. Again, slices. Rid noqgħod attenti ma naqtax subaj għax taf x'għamilt il-ġimgħa l-oħra dawn is-ski kienu huwa ġodda. U x'għamel Manwel? Qata' subgħajh. Mela. Mozzarella. Anzi. Tadama. Mozzarella. Tadama. Biċċa mozzarella. Okay? Ħanerġa' nagħmel. Tadama, mozzarella, tadama, mozzarella. L-aħħar waħda, tadama, mozzarella, Tadama, mozzarella. Issa dawn kull ma rridu nagħmlu indaħluhom ġol-forn għal xi ħames minuti oħra kif għatilkom biex nispiċċaw u nsajru t-tiġieġ. Issa li sa nagħmlu ġol-istess taġen fejn sajjarna t-tiġieġ. Hawnhekk għandi ftit juices, ftit tomit, li sa nagħmel huwa hekk ara. Ħanerġa' nixxejlu nġibu ibaqbaq ftit. Ħanitfgħu hawnhekk ftit butil, Okej? Dak sa jinħall u ħa nżid hawnhekk ukoll naqra tewm. Issa sakemm dak jisħon sew jibda jsir it-tewm, għandna bżonn ukoll inżidu ftit inbid abjad u għandna balsamic reduction, okej? U dawk se nagħmlu tip ta' zalza għal din il-riċetta. Dik sa nservuha sempliċiment ma' rucola salad, Ukoll għandna ftit broccoli, issa li għamilt hawnhekk jien huwa dan, blanċjajt ftit broccoli qabel beda l-programm, ġol-mi sħun għal minuta mhux ħafna, u li se nagħmlu hekk ara għandi l-parmigiano, nagħmel ftit hekk ara, ħanħokku ftit parmigiano fuq il-broccoli, U dan sejjer ġol-forn b'naqra pine nuts fuqu b'żgħar u milħ. Okay? Mela ħan servu di tiġieġa bil-broccoli, bil-parmigiano u l-pine nuts, għanna rucola salad U għandna it-tiġieġ à la caprese style. Hawnhekk ser l-inbid mat-tewm u l-butir jivvapra, il-balsamic reduction, u niġu lura biex nispiċċaw dawk is-cinnamon rolls bil-maple syrup cream cheese frosting. U hawnhekk għandna dawk il-cinnamon rolls bit-tuffieħ ħarġin minn ġol-furn, karamelizzati, verament huma tajbin. Ħa nagħmlu l-frosting. Jien hawnhekk għandi 50 gramma butir fin u ħawwadthom ma' mitt gramma icing sugar. Issa ma' dawn sa nżidu qisu marfa maple syrup ħa nħalli ftit biex inżejjen bih fl-aħħar forsi li qegħdin nagħmlu l-cream cheese frosting b'dik it-togħma tal-maple syrup li verament huwa tajjeb. U hawnhekk għandna bżonn il-cream cheese. Ħa nitfa' qisu mitt gramma cream cheese li huwa nofs dan. Ħa naqbdu kuċċerina nadifa, marfa nadifa u nagħmlu nofs. Iżda ovvjament hawn min jagħmel icing biss imma fil-verità il-cream cheese frosting jiġi ħafna itjeb u togħom aħjar. Issa nħawduh sew mill-ħidan minn hawn u biex nispiċċawhom huwa sempliċi. Mmm. Naqbdu din u nitfawha fuqhom. Hekk ara. U hawnhekk għandna apple and pecan cinnamon rolls bil-maple cream cheese frosting. Għadi ma doq xejn imandi feeling li dawn verament u ma tajbin ara. Inżejnu għamek jibda jinħal U hawnhekk aħna lesti. Ftit mumenti ta' pubbliċità, għandna tnax, issa naraw meta niġu lura wara r-reklami jekk jibqgħu tnax hawnhekk jew inqas. U għonek iż-żewġ riċetti lesti għalikom illum, mela għamilna dak il-caprese eh, style chicken, hemmhekk għamilna chicken breast bil-pesto, kellna il-layers ta' salami, il-mozzarella kif ukoll is-slices tad-dadam, għamilna dak il-broccoli fil-ġenb bil-parmigiano, l-pine nuts u sempliċement rucola salad fil-ġenb. Dak huwa l-ewwel platt illum sempliċi u mimli togħmiet. U għamilna dak id-dressing bil-balsamic reduction, kellna naqra inbid u tewm u dawk it-togħmiet tat-tiġieġ. U mmorru għad-dessert ta' llum, għamilna dawk is-cinnamon rolls u jien biex nispiċċa hawnhekk ħa nqattru il-maple syrup fuqhom biex nagħmluhom naqra iktar tajbin. Mela dawk is-cinnamon rolls għamilna dik it-taħlita taz-zokkor, kellna l-apple sauce, il-buttir u s-cinnamon, kebbibna dik l-għaġina, ħallejniha tistrieħ u telgħet, u mbagħad għamilna dak il-frosting bil-cream cheese, maple syrup, insomma, tajba immens. Jien ħa nieħu biċċa. Nispera li ħadtu pjaċir, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Ciao! Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Emburg, Colemans, Le Naturelle, All Italia, Valio, Strand Palace Agency Limited, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Gregand Ellul.